नमस्कार मैथिली कथा मालासँ हम कविता झा सबके स्वागत करै छी आओर ओझका एहि वीडियोमे हम जितिया पाबनिके सम्पूर्ण विधि देबऽ जा रहल छी जे 2025मे कहिया नहाय खाय छियै कहिया पारन छियै आओर डाला केना भरल जेतै तऽ जे किछु रहत सम्पूर्ण विधि ओ मिथिलाञ्चलके अनुसार आओर दू हजार पच्चीसमे कहिया कोना की करब से हम देबऽ जा रहल छी एहि साल यानि दू हजार पच्चीसमे जितिया बहुत नीक दिन पड़ि रहल अछि रवि कऽ पड़ि रहल अछि यानि कि खरजितिया छियै तऽ जे केओ नव नव शुरू करऽ चाहैत छथि ओ एहि साल शुरू कऽ सकैत छथि जे कोनो बेर जितिया मङ्गल शनि या रविके पड़ै छै ओ खरजितिया होइ छै आओर जे नया शुरू करै छथि ओ खरजितियेमे शुरू करै छथि तऽ अगर अहाँ पहिले पहिल करऽ चाहै छी तऽ एहि बेर कऽ सकै छी किएकि तऽ एहि बेर जितिया रवि दिन छै आओर एहि बेर बहुत बढ़िऑं सिर्फ चौबीस घण्टाके जितिया छै किएकि तऽ कोनो कोनो बेर तीन साँझक होइ छै जाहिमे बहुत परेशानी होइ छै तऽ एहि बेरके जितिया ठीक अछि ठीक

पन्द्रह तारीखके छओ बाजि कऽ पैंतीस मिनटके बाद हेतै आओर नहाय खाय छियै तेरह तारीखके सप्तमी तिथिमे नहाय खाय होइ छै एक दिन पहिने छै तऽ सप्तमी तिथि जे प्रारम्भ भऽ रहल अछि ओ प्रारम्भ भऽ रहल अछि तेरह तारीखके दिन एगारह बाजि कऽ तेरह मिनट पर आओर सप्तमी तिथि समाप्ति भऽ रहल अछि सा चौदह तारीखके आठ बाजि कऽ पचास मिनटपर एहि बेर जे मातृनवमी हेतै जे पितराइन खुआएल जाइ छै ओ तेरह तारीखके हेतै आओर एगारह बाजि कऽ तेरह मिनटके बाद खुआएल जेतै कियाकि तऽ सप्तमी तिथि एगारह बाजि कऽ तेरह मिनटपर चढ़तै मुदा किछु लोक इहो कहै छथि जे भोरमे अगर सूर्योदयके हिसाबसँ ली तऽ भोरे भोर सप्तमी तिथि रहतै चौदह तारीखके

तेरह मिनटके बाद अहाँ पितराइन खुआउ ओहे बढ़िआँ हैत अगर अहाँ नहाय खायके दिन पितराइन खुआबी सब बेर नहाय खायके दिन पितराइन खुआयल जाइ छै जेकि छियै तेरह तारीखके आओर ओइ दिन अहाँके पितराइन भेटबो करतथि आओर अगर अहाँ जितिया व्रतके दिन करब तऽ भोरे भोर खुआबऽ पड़त आओर

ओछबैके परम्परा छै झुङ्गनी नहि तऽ घेरा नहि भेटै तऽ कोनो पात ओछा लेब आओर अगर कोनो पात सम्भव नहि छै किएकि तऽ आइ काल्हि हमसब बाहरमे रहै छी गाँव घरमे नहि रहै छी तऽ अगर कोनो पात सम्भव नहि छै तऽ कोनो प्लेट लऽ लेब आओर ओकरा बाथरूममे राखि देबै आओर पात जे छै ओ तीनटा तऽ अहाँके नेनाइए अइ

जिनकर पहिल बेर छनि ओ तीन ठाम चढ़ेथिन साउस तऽ हेथिन तऽ साउस निमित्ते नहि चढ़ेथिन सिर्फ जिमुतवाहन बाबा आओर चिल्हो सियारोके निमित्ते चढ़ेथिन आओर पहिलो बेर यदि साउस नहि छथि तहन फेर साउसोके निमित्ते चढ़ाउ आओर जे किछु लेडीज के मृत्यु भऽ गेल छनि हुनका निमित्ते अहाँ चढ़ा सकै छी ई तेल खैर चढ़ेनाइ एक आवाहन छियै जे जिमुतवाहन बाबाके हम आवाहन कए रहल छी जे हम जितिया व्रत कऽ रहल छी तऽ आउ आओर अहाँ हमरा साथ रहू तीन दिन तऽ हुनकर आवाहन कयल जाइ छै ताहि दुआरे ई तेल खैर चढ़ायल जाइ छै सभसँ पहिने पात पर खड़ी दऽ देबै आओर आंगुर लऽ कऽ तेल धरब आओर यदि खड़ी नहि अछि किया तऽ बाहरमे भेटनाइ मुश्किल रहै छै तऽ एक दिन पहिने अहाँ सरसोके पीस लेब आओर ओकरा रौदमे सुखाय लेल दऽ देबै तऽ सुखा कऽ ओ खड़ी जकाँ भऽ जायत आओर यदि रौदो नहि यऽ रौदमे नहि दऽ सकै छी नहि सुखा सकै छी तऽ अहाँ फ्रीजरमे राखि देबै जैम जकाँ जायत तऽ सरसोए रहै छै असलमे जे तेल पेरायल जाइ छै ओकर बाद जे बचै छै ओ खड़ी रहै छै तऽ सरसोए रहै छै तऽ ओकर पीस कऽ अहाँ फ्रीजरमे राखि देबै तऽ ओहे अहाँके खड़ीके काज करत तऽ ओ खड़ीके अहाँ पहिने चढ़ायब आओर तकर बाद आङ्गुर लऽ कऽ तेल देब तकर बाद अहाँ पानि लऽ कऽ उसरगि देबै आओर हुनका दहा देबनि आओर जे बाटीमे या जे किछोमे अहाँ तेल आनने रहब ओ तेल जे बचलाहा रहत ओ फेकैके नहि छै आओर ओ घरके बाँकी सदस्यके माथामे लगायल जाइ छै पतिके बच्चा सबके माथामे अहाँ लगा सकै छी आओर ओकरा बाद यदि पत्तापर दै छियै तऽ पत्ताके फेक देबै आओर प्लेट यऽ तऽ धोकऽ राखि लेब आओर पानिसँ दहा देबै उसरगलाके बाद आओर फेर कनी अपनो माथमे खड़ी तेल लेब आओर बढ़िआँसँ नहा लेब आओर

साउस जीवित अछि तऽ अहाँके अधिकार नहि अछि जे पितर पितराइनके खुआबी यदि साउस जीवित अछि आओर माताजी नहि छथि तैयो अहाँ नहि खुआ सकै छी तऽ अगर साउस जीवित छथि तऽ अहाँके कोनो पितर पितराइनके खुआबैके काज नहि यऽ चूड़ा दही आओर जे किछु मिठाइ सब चढ़बै छी ओ जीमूतवाहन बाबाके आओर चील्हो सियारोके चढ़ा दियौ जीमूतवाहन बाबावला जे रहत ओ प्रसाद अहाँ बेटा बेटी

मड़ुआके रोटी खायब आओर नहि खाइ छी तऽ कोनो बात नहि छै लेकिन अगर खाइ छी तऽ माछके बनाकऽ आओर मड़ुआके रोटी खायब आओर एहि बेर ई नहि छै जे रातिमे एते बजे तक खाउ नहि खाउ पूरे राति अहाँ जखन तक खायके चाही तऽ खाय सकै छी आओर भोरबामे ओठगन लागि रहल यऽ तऽ ओठगन साढ़े पाँचसँ पहिने करब आओर ओठघनमे अहाँ जे किछु खाइ छी बहुत लोक पूड़ी पकवान सेहो बनबै छथि आओर बहुत लोक नहा सोना कऽ पवित्र कपड़ा पहिर कऽ पहिने जीमूतवाहन बाबाके चढ़बै छथि चिलो सियारोके चढ़बै छथि तकर बाद स्वयं खाइ छथि बच्चा सबके खुआबै छथि तऽ जेना अहाँके गाँवमे होइए ओना करब आओर लास्टमे ओ ठेहुनके पानि जरूर पिअब मुखमे जे चौकठ होइ छै ओहिमे टिकि जाएब जकरा ओठङ्गनाइ कहै छै आओर ओ पानि पिअब एकरे ओठगन कहल जाइ छै तऽ ई जे किछु अछि से चारिसँ साढ़े पाँच बजेके बीचमे हैत साढ़े पाँचके बाद अहाँ पानिओ नहि पिअब किएक तऽ सूर्योदय भऽ जाएत अष्टमी तिथि तऽ आठ बाजिकऽ पचास मिनटपर चढ़त मुदा सूर्योदय भेलाके बाद नहि पिअल जाइ छै तऽ साढ़े पाँचसँ पहिने ओठगन करब आओर चौदह तारीखके चौबीस घण्टा अहाँके पूरा बिना पानि पिने रहनाइ अछि आओर चौदह तारीखके दिनमे कखनो अहाँ जीमूत वाहन बाबाके कथा सेहो सुनब एहि दिन कथा श्रवण करैके विशेष महत्व छै आओर कथा सुनैत काल जतेक मेल मेम्बर अइ घरमे बेटा अइ घरवला अइ छथि ततेक डारा कीनि लेब आओर कथा सुनैत काल ओतऽ राखने रहब आओर बादमे पारण केलाके बाद ओ हुनका सभके पहिरा देबै आओर बहुत गोटाके डाला भरैके परम्परा छै तऽ डालामे अहाँ पाँच रङ्गके फल पाँच रङ्गके मिठाइ डारा सभ किछु राखिकऽ भगवती लग लाल कपड़ासँ झाँपिकऽ एकरा राखल जाइ छै जाहि दिन जितिया व्रत करै छियै ताहि दिन आओर पारण केलाके बाद ओकरा निकालल जाइ छै आओर डारा सभ जे केओ अछि मेल मेम्बर हुनका पहिरा देल जाइ छै जतेक मेल मेम्बर रहै छथि घरमे ओतेक डारा राखल जाइ छै आओर डाली जे भरल जाइ छै ओहिमे नारियल जरूर देब आओर ई जे छै प्रसाद ई सब घरके मेम्बर सबके देल जेतै बेटाके पुतौहके बेटीके सबके देल जेतै तऽ ई छल जितिया पाबनिके सम्पूर्ण विधि 2025 के अनुसार हम आशा करै छी जे वीडियो अहाँ सबके यूजफुल लागल हैत तऽ एहने और वीडियो के लेल जुड़ल रहू हमरा साथ मिलै छी अगला वीडियो में तामे तक जय मिथिला जय मैथिली